Sinjuri, jena dan u jena san u dan huwa l-ewwel episodju tal-Infrastructure News u mal-ewwel ħanibdew ngħidulkom biex tafsu is-subscribe button jekk fuq YouTube jew ankella itilgħu il fuq fuq il-paġna jekk fuq Facebook u għafsu like. Ħalli kull ġimgħa intkom tkunu aġġornati. Hekk, u ejja nibdew bil-punti ewlenin ta' din il-ġimgħa. Tiftaħ mill-ġdid Triq il-Gvern Lokali l-Marsa. Fuq il-Facebook ta' Infrastructure Malta lista sħiħa ta' toroq residenzjali li qed jerġgħu jinbnew mill-ġdid. U fl-aħħar nett nitkellmu dwar it-twessigħ ta' Triq Diċembru 13 fejn il-fabbrika tas-sulfarini. Fil-fatt jiena ninsab hawnhekk fi Triq il-Gvern Lokali, triq li kienet ingħalqet u issa reġgħet infetħet mill-ġdid f'dawn il-jiem li għaddew sabiex tkun parti mill-Marsa Junction Project. Dan huwa parti mill-proġett ta' seba' flyovers biex jekk Alla jrid xi darba neħilsu darba għal dejjem mit-traffic lights ta' Fejn l-Addolorata. Triq il-Gvern Lokali warajja li tgħaqqad Triq Aldo Moro flimkien ma' Triq Garibaldi b'direzzjoni lejn il-Belt Valletta hija wkoll l-uniku aċċess li wieħed għandu lejn Ħal Qormi jekk kemm-il darba jkun se juża it-triq ta' fejn iċ-ċimiterju tat-Torok. Jiġifieri jekk tkun ġej minn Triq Sir Paul Boffa, il-Kottonera, jekk tkun ġej minn Vjal Santa Luċija jew inkella minn Triq Garibaldi stess minn naħiet ta' Ħal Luqa, dejjem trid taqba' Triq il-Gvern Lokali biex inti tixbet lejn Ħal Qormi direzzjoni taċ-ċimiterju tat-Torok. U sakemm Sander qed idur it-toroq, ingħaqjad hawnhekk relax fuq is-sufan. Però wisq probabbli diġà smajtu illi ġew imħabbra l-ewwel 120 triq mil-lista sħiħa ta' toroq li se jerġgħu jinbnew mill-ġdid u x-xogħlijiet fuq dawn it-toroq ħa jibdew minn Jannar li ġej u jekk tixtiequ tkunu tafu din il-lista tistgħu tidħlu fuq il-Facebook page ta' Infrastructure Malta taraw il-lista kollha ta' dawn it-toroq. Però sa Jannar ix-xogħlijiet ovvjament mhumiex wieqfin. Per eżempju bħalissa qed jerġgħu jinbnew mill-ġdid Triq in-Namur għall-Baħrija, Triq Espiri Bartej il-Madliena, Triq Wied Filep in-Naxxar, Triq il-Mitħna ħaż-Żebbuġ, Triq il-Puniċi Ħal Safi fost l-oħrajn. U fil-jiem li għaddew ukoll bdew ix-xogħlijiet għall-bini mill-ġdid ta' Triq San Patrizju fir-Rabat. U żgur li kulħadd innota x-xogħlijiet li saru fuq Triq Diċembru Tlettax. li ta' min jirrimarka li ħafna mix-xogħlijiet saru tul is-sajf meta l-istudenti jkunu bil-btajjel tagħhom fil-qilla tas-sħana, però ovvjament sar hekk biex kemm jista' jkun dak huwa l-iktar perjodu tas-sena fejn l-inqas ikun hemm vetturi fit-toroq, allura b'hekk ix-xogħlijiet setgħu jsiru b'mod aħjar. It-twessigħ ta' Triq Diċembru Tettax hawnhekk fejn il-fabbrika tas-Sulfarini kienet essenzjali nistgħu ngħidu hekk u għamlet id-differenza kollha għaliex issa flok iż-żewġ korsiji li kien hawn qabel hemm erba' li kollha qed jagħtu lejn il-belt li tagħmel differenza kbira f'dak li hu t-traffiku. Għalhekk sar importanti ħafna li wieħed jagħżel il-korsija skont il-fejn sejjer kemm jista' jkun minn qabel trid taħseb jiġifieri għaliex hekk il-trafik jimxi aħjar kemm għalik kif ukoll għal dak li qed isuq ħdejk. U sinjuri dawk kienu l-Infrastructure News u nfakrukom biex dejjem tafsu subscribe. Jew inkellek qed tarawna fuq Facebook like tal-page ħalli dejjem żommu ruħkom aġġornati. Dawk kienu l-Infrastructure News, grazzi għall-Infrastructure Malta.